מיין נאמען איז חיים עקשטיין און אין די לעסן גיי איך עקספלעינען א פאוערפול אבער א סימפל סטרעטעדזשי וואס ווערט אנגערופן די וויל סטרעטעדזשי. ס'איז איינס פון די מערסטע פאפולער וועגן וויאזוי צו דזשענערעיטן קאנסיסטענט אינקאם אין די סטאק מארקעט אדער אין די אפשענס מארקעט דורך אפשענס אפילו אויב דו האסט נישט קיין סאך צייט און דו ווילסט נישט זיין צוגעגלוט צו די סקרין א גאנצן טאג, אבער געדענק, אפשענס טרעידינג אינוואלווד ריסק און רוב מענטשן וואס טרעידן אפשענס פארלירן זייער געלט דארט, איך וויל נישט דו זאלסט זיין איינס פון די סטאטיסטיקס, אויב דו ווייסט נישט טויזנט פראצענט וואס דו טוסט, פליז שטיי אוועק פון אפשענס, טו נישט גארנישט פאר דו ווייסט פונקטליך וואס דו טוסט, און די לעסן איז דזשאסט פאר עדיוקעישאנעל פורפעסעס אנלי. און נישט קיין אינוועסטמענט אדווייס. אויב דו האסט עני קוועשאנס וואס דו ווילסט אונז זאלמיר אדרעסן דא, לאז עס איבער אין די קאמענט סעקשאן, און קען זיין איינס פון די קומענדיגע לעסאנס וועט זיין דיין שאלה. סאו, וואס מיינט די וויל סטרעטעדזשי? בעסיקלי אין די וויל סטרעטעדזשי איז דא דריי חלקים, דריי חלקים אין די סטרעטעדזשי, ס'פאנגט זיך אן דורך פארקויפן, פארקויפסט א קעש סעקיורד פוט, ס'איז נישט ווען אריינגיין וואס דאס מיינט, אויב דו ווערסט אסיינט האסטו די סטאק, איינמאל דו האסט די סטאק פארקויפסטו א קאווערד קאל, ביז דו האסט מער נישט די סטאק און דעמאלטס פאנגסטו אן נאכאמאל עוד ח, פארקויפסט א פוט, אוינס די סטאק, פארקויפסט א קאל, פארקויפסט די פוט, אוינס די סטאק, פארקויפסט א קאל, פארקויפסט א פוט, אוינס די סטאק, און פארקויפסט א קאל, און אזוי וחוזר חלילה, סאו לאמיר איבערשמועסן יעדע זאך וואס ס'מיינט, ס'פאנגט זיך אן סטעפ וואן, פארקויפט א קעש סעקיורד פוט. בעסיקלי מיינט אזוי, דו דארפסט קודם די ערשטע זאך טשוזן וועלכע סטאק דו וואלסט געווען העפי צו אונען, דו ביסט א חסיד פון עס, דו האלטסט אז ס'איז גוט, לאמיר זאגן ס'איז א אינדעקס, ס'קען זיין ס'איז די SPY שעירס, שעירס פון א ETF פון די SNP פֿינף הונדערט, אדער עני סטאק וואס דו פילסט קאמפארטעבל צו אונען, פיין, האסט שוין די סטאק, פאר די משל וואס אונז רעדן מיר גיימיר אונז אריינלייגן למשל ס'איז SPY שעירס, די ביסט זייער קאמפארטעבל די ביסט העפי צי אונען SPY שעירס, וואס די גייסט איז די פארקויפסט א פוט מיט א סטרייק פרייז ווי די וואלסט ווען געוואלט אונען די סטאק, דאס מיינט אזוי לאמיר זאגן אז די סטאק פרייז איז יעצט זעקס הונדערט דאלער און די פארקויפסט א זעקס א פֿינף הונדערט און אַכציק דאלער פוט, דאס מיינט אז די געסט פאר איינעם א גאראנטי אז אויב SPY גייט טראסקענען פין זעקס הונדערט דאלער ביז פֿינף הונדערט און אַכציק דאלער און ארוציער, גייסטו קויפן פין יענעם די סטאק פאר פֿינף הונדערט און אַכציק דאלער. און דו סעקיורסט עס מיט קעש, דאס מיינט אז דו דארפסט אריינלייגן אזוי ווי יעדע אפשענס קאנטראקט איז הונדערט שעירס, דארפסטו אריינלייגן הונדערט מאל פֿינף הונדערט און אַכציק דאלער, דאס מיינט אַכט און פֿופֿציק טויזנט דאלער אין דיין אקאונט מיט די בראוקער, אז אין קעיס דאס גייט אראפקומען צו פֿינף הונדערט און אַכציק דאלער זאלסטו קענען האבן די געלט מיט וואס צו קויפן די שעירס, סאו דאס איז זייער א וויכטיגע זאך, וועגן דעם ווערט עס אנגערופן קעש סעקיורד, דו סעקיורסט דיין טרענזעקשאן דורך קעש, דורך די אַכט און פֿופֿציק טויזנט דאלער. פארשטייט זיך דו באקומסט פאר דעם א פרימיום, אבער אויב דו ביסט געווען העפי צו אונען SPY פאר זעקס הונדערט דאלער, איז אוודאי גייסטו זיין העפי צו אונען SPY פאר פאר פֿינף הונדערט און אַכציק דאלער. סאו דו באקומסט א פרימיום אפפראנט, אויב די סטאק גייט קיינמאל נישט אראפ צו די לעוועל פון פון פֿינף הונדערט און אַכציק דאלער, דו בלייבסט מיט דיין פרימיום און פערטיג, און דו קענסט פארקויפן נאך א קאנטראקט פאר נאך א חודש לאמיר זאגן אויב די סטאק גייט יא אראפ, דעמאלטס ווערסטו אסיינד די שעירס און דו גייסט אריבער צו סטעפ טו. דאס קען געשען די ערשטע חודש, קען געשען די צווייטע חודש און די צענטע חודש, גייסטו אריבער צו סטעפ טו אז דו גייסט יעצט אונען די סטאק אויף וויפיל געלט וואס דו האסט געצאלט, אויף די סטרייק פרייז פון פֿינף הונדערט און אַכציק דאלער, פארשטייט זיך אז אינדערזייט האסטו באקומען די אלע פרימיומס, איין חודש, צוויי חדשים, צען חדשים ווילאנג ס'איז געווען, האסטו באקומען די אלע, האסט קאלעקטעד די אלע פרימיומס, סאו באמת איז דיין פרייז ווייניגער ווי פֿינף הונדערט און אַכציק דאלער, אבער דירעקטלי אויף די שעירס איז דיין פרייז פֿינף הונדערט און אַכציק דאלער. סאו יעצט דערזעסטו דיך מיט די שעירס, האסט אין דיין אקאונט הונדערט שעירס פון SPY וואס דו האסט געצאלט פאר דעם פֿינף הונדערט און אַכציק דאלער און דו ביסט יעצט אין סטעפ טו, דו אונסט די סטאק, סאו יעצט אז דו אונסט די סטאק ביי די פרייז און דו האסט שוין קאלעקטעד די אלע פרימיום, גייסטו יעצט ווארטן ביז דו ווילסט די פרייז פון די סטאק זאל ארויפגיין און אינצווישן גייסטו פארקויפן א קאווערד קאל, וואס דאס מיינט אזוי, די פרייז פון די סטאק איז יעצט וויפיל? נישט זעקס הונדערט דאלער, ס'איז דאך אראפגעגאנגען צו פֿינף הונדערט אַכציק דאלער, נאר אזוי אונסטו יעצט די פוט, די, סארי, נאר אזוי אונסטו יעצט די סטאק. סאו יעצט גייסטו און די גייסט פארקויפן א קאל אפשן אויף א העכערע פרייז, למשל זעקס הונדערט דאלער, וואס דאס מיינט איז אז דו געסט א געראנטי פאר די אפשן בייער אז אויב די סטאק קומט אן צו העכער זעקס הונדערט דאלער ביז די עקספיירעישן דעיט, לאמיר זאגן אין א חודש, גייסטו פארקויפן פאר אים, דיין סטאק וואס דו האסט וואס דו האסט דא געקויפט פאר פֿינף הונדערט און אַכציק דאלער פאר אים פאר זעקס הונדערט דאלער סאו אויב די סטאק גייט זיין אונטער די סטרייק פרייז לאמיר זאגן פֿינף הונדערט און אַכציק ס'גייט ארויף גיין לאמיר זאגן ביז פֿינף הונדערט נײַן און נײַנציק באט ס'גייט נישט ארויף גיין צו זעקס הונדערט דאלער אדער ביז זעקס הונדערט דאלער פונקטליך נישט זעקס הונדערט מיט איין פעני סאו דעמאלטס בלייבסטו מיט דיין סטאק. האסט קאלעקטעד דיין פרימיום און די אפשען בייער האט פארלוירן זיין געלט און פערטיג. אויב די סטאק גייט ארויף העכער זעקס הונדערט דאלער, דעמאלטס פארקויפסטו די שעירס פאר יענעם פאר זעקס הונדערט דאלער, אבער פאר דיך איז עס א פראפיט, סיי דו האסט באקומען פון יענעם געלט צו געבן די גאראנטי, און סיי דו האסט געמאכט די דיפרענס פון פֿינף הונדערט און אַכציק דאלער ביז זעקס הונדערט דאלער, און דעמאלטס קענסטו צוריקגיין צו די סטרעטעדזשי, גייסט צוריק צו אנפאנג פארקויפן א קעש סעקיורד פוט פאר די פרייז וואס דו ווילסט. סאו ס'קען זיין אז דו סעטסט עס אויף גוט, קען עס זיין א סיסטעמעטיק סטרעטעדזשי, דארפסט נישט געסן, קענסט קאלעקטן פרימיום א גאנצן צייט, סיי ווען דו ווילסט אריינגיין אין די סטאק און סיי ווען דו ווילסט ארויסגיין פון די סטאק, ווען דו ווילסט אריינגיין פון די סטאק אין די סטאק קאלעקטסטו די פרימיום ביים פארקויפן קעש סעקיורד פוטס, ווען דו ווילסט ארויסגיין פון די סטאק. מאכסט די געלט דורכן קארעקטן פרימיום דורך פארקויפן א קאווערד קאל. די בעסטע ארבעט אזא זאך אין א נאטשעל אדער אין א סיידוועיס מארקעט, ווייל אויב די מארקעט גייט ארויף און ארויף און ארויף, קענסטו פארלירן די אפסייד פאטענשאל דורכן פארקויפן די קאווערד קאלס. און ס'איז אויך זייער גוט פאר מענטשן וואס זוכן אינקאם, אקעי? ווילסט נישט סתם האבן א סטאק, ווילסט מאכן געלט. סאו, וואס דו דארפסט אבער זייער וואטשן איז אויב די סטאק גייט זייער שטארק טראסקענען, ביסטו סטאק מיט עס און דו מוזט עס האלטן, אבער פארגעס נישט, אונז האמיר גערעדט דא צו איינעם וואס וויל עניוועי אונען די סטאק אויף זעקס הונדערט דאלער, סאו אויב ס'איז געווען ביי זעקס הונדערט דאלער גוט איז דאך עס גוט ביי פֿינף הונדערט אַכציק דאלער אויך, סאו האסט עס העכסטענס ביי פֿינף הונדערט און אַכציק דאלער, סאו די אבער מענעדזשן די ריסק דארפסטו נאכאלץ די זעלבע וואס דו וואלסט ווען געמענעדזשט די ריסק ווען דו אונסט ווען סטאק. סאו די באדעם ליין זאלסט נישט טוהן אזא סטרעטעדזשי בלינדערהייט, פארשטיי וואס דו טוסט, נעם נאר קוואליטי סטאקס, מאך זיכער אז דו ווייסט וויפיל געלט דו לייגסט אריין אין די סטרעטעדזשי וכו' וכו'. כ'האף אז די לעסן האט דיך געמאכט פארשטיין אביסל בעסער וואס די וויל סטרעטעדזשי איז, אנגעפאנגען פון פארקויפן די פוטס אנע די סטאק, און אדער פארקויפן די קאווערד קאל, כ'האף עס געבט דיר א קלארקייט און א גרינגע וועג צו טראכטן וויאזוי א מענטש קען דזשענערעיטן אינקאם מיט אפשענס אויף א גרינגע וועג, אויב ס'האט דיך געהאלפן פליז מאך זיכער די לייקסט און די סובסקרייבסט צו די טשענעל, אדער צו חיים עקסטין דאט קאם פארווערד סלעש בלאג און סובסקרייב דיך דארט צו באקומען אלע אונזערע לעסענס אויף אימעיל.